Fi'n rili excited. A fi, dwi'n teimlo reit angerddol i gael y cyfle yma i smasho petha sy rili wedi 'ngwylltio fi dros y blynyddodd. Dwi'm yn flin, na, dwi'n sassy.
Fi ddim yn berson blin, ydw i? Na. Na. Fi'n myn' yn annoyed weithie, ond fi jyst yn brysio fe dran carped. Dwi sai'n lico confrontation. Na, dwi yn.
Ie.
Opposite attract. Fi'n clumsy anyway a fi wastad yn torri pethe, fel fi wastad yn torri mugs ne' pethe fi'n rili hoffi, so ma' actually gallu intentionally torri rwbeth yn rili exciting. Neu gael smasho petha.
Crazy eyes. Dyma Goron. Wel ma' hwn yn symboleiddio y teulu frenhinol. Fi ddim yn hoffi royalty a fi ddim yn hoffi y monarchy o gwbl a felly fi yn really excited i smasho hwn i smithereens. A ie! Fi jyst yn meddwl ddyla pawb fod yn gyrfartal. Jyst dim cael neb yna o gwbl. Jyst cael llywodraeth fel ddylwn ni gael, llywodraeth functioning sy'n gweithio a wedyn dim teulu brenhinol. Fi actually ddim yn gwbo unrhyw e- enwe o aelode o'r teulu brenhinol achos dyna faint fi'n casáu nhw unrhyw beth fi'n gweld amdano nhw, fi jyst yn switcho fe off. Ie. Hwnna'n rili ciwt. Mae hwn yn ciwt.
Mae hwnna'n rili mis- mi eisiau smasho fo. So, mae hwn yn cynrychioli pres. Dwi'n reit rubbish hefo pres, as in mae gen i broblem gwario ofnadwy. Um, a dwi wedi cael student loan am y tair mlynedd dwytha yma, ond rhywsut neu gilydd mae'n mynd ar ôl wythnos. a dwi ddim yn dallt sut mae hynna'n digwydd. Ond wedyn wrth i fi feddwl am y diwrnod ymlaen dwi'n sylwi dwi 'di defnyddio 'nghardyn i ryw 30 o weithiau ar diwrnod yna. Mae'n addiction.
Mae o yn addiction a hefyd mae'n rili trist pan ti'n ddeffro'n bora yn meddwl bo' chdi 'di ga'l text gen rhywun annwyl ond actually HSBC ydi o. Dwi'n meddwl os bysa HSBC ar Snapchat sa nhw'n top friend i fi.
Dyma gar. A dyma car i Mari. 'Dyn ni ddim yn ffan iawn mawr o ceir a cerbydau a unrhyw beth i neud gyda profion gyrru ar hyn o bryd. Wel ma' jyst yn stupid yndi? I fod yn deg. Ti'n gwbod ti'n talu pres i neud y theory test di ti'n pasio'r hazard perception ofnadwy o dda a wedyn ti'n colli'r fatha'r cwestiyna fatha un pwynt a ma'n fail! Hwn ydi'r papur nesh i ffeilio bora 'ma yn Gaerdydd.
Chicken a do. Jam. Chwalu fel dyna be' dwi'n mynd i neud. Chwalu'r damp allan.
Pay back twenty five quid. Gone.
Jôc.
Ma' gen i lot o gigs drost y Ha a sgin i ddim ffor o fynd o gwmpas. Achos ma' car fi wedi torri lawr a do's 'da fi ddim car ddim mwy wel yy dim car fi odd e i ddechre gyda. Car nain fi a mae 'di ma' ma'r car 'di mynd. Roger. Mae Roger 'di mynd. A pobl smug sy'n mynd o gwmpas mewn ceir t'o' fel ww sbia ma' gen i gar. Gyda ni car hefyd. Mae jyst yn tiny. Hefyd mae ceir yn betha drwg i'r amgylchedd. Gynna ni jyst seiclo bobman. Gei di laff. Grawn.
Na ni nai roi ti yn y cefn mewn troli. Swn i'n licio un o'r double bikes na. Na ni ddim yn myn' i ga'l double bike. Na jyst dim gweith- fel tandem. Fatha Amsterdam.

Dinistrio'r Teulu Frenhinol. Dros Gymru. Dros pawb sy'n hato nhw. Un, dau, tri! Be ddigwyddodd? A dim byd digwydd. O.

Yn erbyn theori. Yn erbyn...
Ceir yn to- ceir yn torri lawr. Allai di gadw hwnna? Na, dim os ti'n ffeilo fe, ma'n fine nagyw e?

Cheaper na therapi.
Satisfying. Oedd e'n amazing. Oedd. Fi'n teimlo fel fi'n gallu concro'r byd nawr. Ti'n teimlo fatha bod rhywbeth di dod, fatha bod chdi di ysgwyd rhywbeth allan ohono chdi. Fi'n teimlo'n well.
Nes i ddychryn hefo pa mor flin esh i. A do'n i'm yn gwybod bod gennau gymaint o built-up anger tuag at piggy banks yna. Gennyn ni issues. Oes.